Саха театрын артыыстара киин сирдэринэн улахан айаҥҥа бараары оруолларын чочуйаллар. Ол курдук балаҕан иһин үрбэ эһэттэтигэр бастаан Санкт-Петербурга норуоттар икки ардыларынааҕы фестивальга, Салгыы Элистааҕы, ол кэннэ Москваҕа тиийэхтэрэ, гастролу Хабаровскайга түмүктүөхтэрэ. Киэҥ сиргэ улахан айар коллектив бастыҥ туруорууларын таһаараары бэлэмнэнии көнигэр сылдьар. Онно Екатерина Мосова сырытта. Дитя, это, тупсууккун аҕай Сүрэх эппэйэр дууһа тырым сардаҕынан тыгыалыыр ээ, киэҥ ыырдары быһан, киин сир улахан сыаналарыгар дорҕоонноохтук тахсыы. Саха театрын артыыстара балаҕан ыйын сүүрбэ сэттэ күнүттэн Санкт-Петербуртан саҕалаан Москванан Хабаровскайынан эргийиэхтэрэ. Айымньылаах айан ону тэҥэ чулуу туруоруулар. Холобур, Алитет хайаҕа күрүүр спектаклы Москваҕа аатырбыт алын академическай театрга алтынньы үскүнүгэр таһаарыахтара. Алитет хайаҕа күрүүр спектакль премьерата былырыын сайын бэс ыйыгар Казань куоракка буолбута. Бу туруорууга Щекоткаҕа сэбиэскэй былаас олохтонуута, хоту сир дьонун муудараһа уонна икки атахтаах өйө-санаата инники дьылҕата ойууланар. Бу сырыыга туруорууну бу Москва олохтоохторо көрүөхтэрэ. Москва көрөөччүлэригэр Саха театра сүүс уон сэттис айар дьылын арыйан, өссө Король, Лир спектаклы утары уунуоҕум. Шекспир чулуу айымньытын режиссер Андрей Борисов сахалыы саҥардан, тыһыынча тоҕус сүүс тоҕоҕонтоҕус сыллаахха Россия судаарыстыбаннай бириэмийэтигэр тиксэн суон сураҕырдыбыта. Ол тыынын сөҕөрдүбэккэ, бу сырыыга оруоллары наардаан, арыый атын хараҕынан көрдөрүөхтэрэ. Илиир оруолу Ефим Николаевич Степанов оонньуур. Онтон эриэгэнэ, урут мин оонньуурутаам дии, эриэгэнэ оруолугар Нюргуяна Шадрина киирэр. Онтон Корделия оруолугар урут Айталина Лавернова оонньуур дьубук буоллаҕына, билигин Малый театрга Лена Маркова оонньуохтаах. Малый театр деятельщита Шепкин үөрэҕэ театральнай үөрэҕэ буолар буоллаҕа дии ол иһин шепкиҥҥэ үөрэммит выпускниктар маалы театрга үлэлэрин көрдөрөр курдук кинилэри киллэрэн биэрдилэр Улахан айан өйгө хатанар биир ураты хайысхата Элистаа куорат Калмык көрөөччүлэрин кытта аан бастаан көрсүһүү атын иигэ уйдарыы Онтон Элиста сценатыгар Хаарыан Хампа күөх кытылым спектакль. Куоракытынан сүүрэр кэриэмит очуосхайа, Хаарыан Хампа күөх кытылым, мин эһиэхэ эргиллэн кэллим соҕотох. Ону тэҥэ артыыстар биир идэлээхтэрин кытта хардарыта кэпсэтэн, үлэлэрин ис хоһоонун байытыахтара. Театрдара хайда үлэлиири, бии театрбы хайда үлэлиири. Онна манна кинилэр саха театрга кэлэннэр эмиэ көрдөрүөхтээхтэр. Обмен опытом курдук. Онон биһи кинилэр культураларын көрүөхпүт. Биһиги кинилэргэ бэйэбит культурабытын билинэриэхпит. Киэҥ сирдэринэн сырыы Хабаровскайынан түмүктэниэҕэ. Артыыстар дойду тэбэр сүрэҕиттэн көтөн кэлээт, Уһук Илин уокуругун театрын улахан фестивалыгар кыттыахтара. Эр уолу көбүр. Бэртээхэтин. Господи баар. Сыанаҕа Максим Горькай айымньытынан Тимир Баасса туруоруу. Бу спектаклы саха көрөөччүлэрэ тута сүрэхтэринэн ылынан, тэҥҥэ үөрбүттэрэ, харахтара ууланан уйадыйбыттара. Хабаровскай дьонун эмиэ оннук долгутаары, толкуйдатаары театрга бэлэм үөһэ бэлэм. Табиһи бу айымньыны хайдар хакатытан турдубут. Сүрүн оруоллар батын хакалы аттаатыбыт. Онно оллаана бу хака хедин гер буола турар курдук оңордубут. Хабаровскайга улахан фестивальга өссө үүнэр көлүөнэ театрын артыыстара уонна мииринэй талааннаахтара барыахтара. Онон саха артыыстара норуот баайын, культуратын тарҕатаары өйүүн гастролга турунуохтара. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чекускай.